Bir jowan oglan ýönefa bäş wagt namaz ha Allaň parz eden zady. Mesjide gatnajak bolsa öz heleý, oglan, guşak, gaýynene, hemsaýa halkdan tamam kefiň etegine galýa. Pagat bäş wagt namaz ha. Ýa meselen bir zenanaga eli bilen uzatyp salam bermese, bir zenana el uzatyp salam bermek haram zatda, Allaň ijaze bermeýän zatda, elini uzatmasa müň däne kepleri eşitmeli. Bizde musulman bi sahabalarda musulmanmyş. Ýa men toýumy arassa tutjak diýse, ýa bir zenana ýa bir erkek adam müňlerçe ýerden kef eşitmeli, ýa börük, selle ýa bir sakgal Resulullahyň sünnetini goýjak daha diýse, öz içersinden, daşarsyndan, gaýyn topary tarapyndan müňlerçe kepleri eşitmeli. Şuň üstünde bir gürrüň bar, näme Pygamberiň aýdan kepleri-ä aýdylmaly, Hudaý üçin siziň hyzmatyňyza ýetireýin.

Pygamberimiz aýdypdyr, Içdiçkin bir zaman bolar, fitneler köpeler. Fitne diýýän seni imandan alyp galýan zat, Hudaýyň mähebbetinden alyp galýan zat. Bazaryň şuluklygy, zenanalaryň açyk ýalaňaç egin-maçdan çykmagy, haram toýlar, biderek pikirler, biderek agydalar, biderek okuwlar ýerli-ýerden köpeler. Şonda bir adamla bolar diýipdir. Pygamberimiz aýdýar şuny. Ýusbihur-rajulu fiha mu'minan, Gündize musulmandyr diýipdir. We ýumsi kafira, Agşam kellesini ýassykda goýanda kafir bolup ýatandyr diýipdir. Nauzubillah, daýy daýy. Mesjide gatnap duranlar jak, jak, jak, elinde tesbi bardyr, mesjide barýandyr. Öýüne barýa, meselen, açyklap aýdaýyn. Ozallarda-da kän aýdypdyk, ýöne açyklanmapdyr şi. Jak jak tesbisi bar öýüne barýa hamana gyzy aglap du ýa ogly aglap du narahat näme oglum näme gyzym näme boldy diýe mesjitden gelip du ha özi oham men bir haram iş etipdirin ýa zindigimde falan zat boldy ahulla yslam dininde şoňa dogry dä diýip aýtýa o jürek dogry dogry dälik halal haram bolmaz bu zamanda halal haram boljakmy bu zamanda el çek bu gürrüňden diýdi ine düýp kafir dä bul adam özi elini tesbini şeýdip urup otyr subhanallah diýip otyr. Halal haram boljakmy bu zamanda zindigiň münen bol halal haram kally Kuran pygamber gadym zamanyňky özde ýaň mesjitden gelip duha pygamberimiz aýtypdyr şuny Yusbihur rajulu fiha mu'minen ertir bilen a musulmandyr diýipdir we yumsi kafira agşam kellesini ýassyk doýup orsdan parhy ýok diýipdir idi we yumsi mu'minen we yusbihu kafira agşam Allah Allah diýipdir subhanallah diýipdir musulman diýipdir ertir turanda düýp kafir bolup turýar diýipdir Ahun molla selle diýip mesjit diýip aýyryň bu zatlary dargadyň ýykyşdyryň diýip ertiberi şu kefe aýdyp otyr näme azajyk dünýesinde zerer çekenseň tlfonyň başynda hüjredi guşyň başynda otyryp halk aglap duka ogul gyz zenana deň uranda o kepleri aýtjak bolsak onda şaýt bir toparyňyz ýüregiňizde ýarylsyn ýöne ez bes kän eşdipdiris öwrenşipdiris bireme. Şaýat, Tähemmül edip bilmän, göterip bilmäni, şu durşuňyza öýüňize barman, çöle çykyp aglarsyňyz köpüňiz. Ol aýdylýan gürrüňleri, enesi ýa dädesi ýa doganynyň aýdýan gürrüňlerini men şu tribundan aýtsam, hökman bilýän, öýüňize barman çöle çykyp iki sagat, üç sagat aglarsyňyz. Kufrlyk keplerden, biderek keplerden, ezýet keplerden, Allahtagaladan daşlyk keplerden aýdylýan gürrüňler. Pygamberimiz aýdypdyr, Agşam musulmandyr bir topar adam diýipdir. Ertir turanda düýp imansyzda diýipdir. Düýp imansyz. Azajyk bir sakgal goýsa, ýa selle goýsa, ýa bir mesji agallam halamaýan-da bolsa diline gaýym bolmaly. Aý, aýdajak bolsa hamanam nesihat, gowluk diýen-de bolsa, aý, bolýa, ýuwaş-ýuwaşdan gidewer, näme etmäge diýip bir ehtiýatly, abraýly keplemeli-la. Ýok, aňryk eltip dagy Alla, pygamber, Kurany Kerimi dil döwrüp, dil döwürde asa sögüp otyr. Özi-de eline tesbi alypdyr, mesjide gatnapdyr, ýa şoňa meňzeş Ýa kellesinde börük bar, ýa omra gidipdir, ýa haja gidipdir. Eý, nagat fitne zaman bolupdyr biziň zamanymyz. Eý, nagat äpet zaman bolupdyr biziň zamanymyz. Ýok, bular bu gürrüňleri aýtmaýly, ýa pygamberiň aýdan sözi aýdylmasynmy? Pygamberimiz ahyrynda aýdypdyr, Ýebi'u akwamun dinehum bi aradin mined-dünýä. Bir towar adam bolar diýipdir, dünýesine zerer çekjek bolsa, dinini satyp goýberer diýipdir. Ulakan ýaşuly iki däne ýaşuly meň öz ýanyma geldi hüjrede. Oham dawatda men gazy ýa däl ha. Dawatda jogap beremak. Ýöne gözüm meň gören zadym. Oham ýaşullaň biri aýtdy şeýle şeýle. Hop o tarapy aýtdy sen goý diýdi şerigat näme diýýä diýdi. O ýaşuly türkmen o mesjide gatnap beren adam şerigat meň zererime aýtjak bolandan soňam maňa şerigat gerekkä diýýä. Ene aýdan köp ýaş. Nahak fitne zaman bolupdyr, nahak afet zaman bolupdyr, nahak gözlemiz gurypdyr, nahak adam imanyndan arahat bolanok, nahak musulmançylyga hiç gaýsymyz narahat bolamyzak. Sahabalaň ýagdaýlaryny gözle, ýör din diýip baryp ýurtlaryny äpberip 700-600 kilometrlik gitýänmişdikle. Ulakan-ulakan aktykly adamlar-da şeý diýip oty, om indiki okyp beren O ýurda gidipdir, o şähere gidipdir, ýa danyşjy bolupdyr, ýa işlemäne gidipdir, ýigrimi ýaşynda, ýigrimi bäş ýaşyndaky oglan şu kepleri aýdym barmy? Ýa meselen, eý, bijire zat aýtma, gowgulagasyň. Açygrak, sadarak gideýin. Bijire zatlar aýtma, bu zatlar adam kafir etýändir diýseň, kafir bolsaň, kafir bol, näme işgally bar diýýär. Näme işgal bolan Kurany Kerimden jogabyny aýdyp bereýin agallam belkem indiki şikesi şu sözümizi eşidýän bir türkmen bolup düşünip aýtsa düşünip eşitse inşallah şikesi aýtmaz diýen halkyň habaryny aýtmak däl ha özümiz gaýym bolarýanak we şikesi eşidýän türkmen doganymda habardar bolarýanak biz ile keplere barmarýanak we doganjygyna düşündirer ýaly şonuň üçin bir mugaddama gürrüňler boldy şu gije gulak assaň hudaý näme diýýär.

Hudaýda ýatdan çykardyňyz, kyýamatda ýatdan çykardyňyz. Ýeke-ýeke manasyny aýdyp bereýin. Ýene aýdýan, bir gije Resulullahyň ýaşaýşyndan ýok, fakat nesihaty gulak asaýlyň. Kalla, eý ynsan, beýtme! Hudaý aýtýa, Beýdime! Sawfa ta'lemun, içdi-içgin bilersiň-ha. Kelläň ýere girer, Kyýamat boljakmy, kyýamat bolsa hakyň alagy diýädiň, beýdime diýipdir Hudaýy Teala. Içdi bilersiň-ha. Sümme, Hudaý aýtýar, ýene-de aýtýan, Kella, beýtme! Sewfe ta'lemun, işdi bilersiň-ha! Gözleni, Kella sewfe ta'lemun, sümme kella sewfe ta'lemun, üçüsini aýtýar. Eý, adam, beýdime, işdi bilersiň-ha! Sümme, ýene aýtýan, Kella, beýtdime, beýtme, sewfe ta'lemun, bilersiň-ha! Yzy, Letarawunnel jahim, jähennemi gözüň menen görersiň sen diýýär Hudaý Tagala. Diýdi, daşdan gördi ha indi. Sümme leterawunneha, Oham sen ýagşyja görersiň, aýnal ýakyn, içine girip gözüň menende görersiň, eý kafir diýipdir. Allaň kelamy şi. Kurany Kerim şi. Hudaý Tagala şeý diýip aýtýar, Bu dünýede öýüni owadanlajak bolup, ýüz-gözüni owadanlajak bolup, perdesini owadanlajak bolup, ondan-mundan galmajak bolup, halaý kesiň aýtma diýipdir Allahtagala.

Elleti tattali'u alel ef'ide, ýüregiňe çüşüp barýar diýipdir. Yzy, Inneha aleyhim mu'sade, jähenneme girende gafly ýapylyp gulp boljak, çykmana ýeri ýok, fi amadin mumaddede, uzak turbaň içinde ýanyp dula diýýär. Kur'an-y Kerim şi. Jähennem diýen uzak turba diýipdir. Uzak turba Uzak bir sütun, içi boş, turba diýýär türkmen. Turbaň içi jähenneme giň meýdan näldipdir? Fî amadin mumaddedeh. Amad, turba diýdigi mumaddede, uzyn turba. Turbaň içine oklanjak, üsti-de ýapyljak, gapdaly-da ýapyljak, hemme ýeri ýapygylja diýip. Kurany Kerimde aýtýar şuny. Kafir bolsam bolaýyn diýip näjele bir adam aýtmalaý şuny? Kafir bolsa ölenden soň hem jaýy jähennem bolýar, Weýlül likulli humezedille şeýdip aýt, adam ýüregi ýarylmaly. Sahabalar barmyşdyk, şu aýalar okaýanlarynda ýasdan soňra gije uklary aýryp ýas daň atýança oturaýamyşdyk. Hezreti Omar bir gaharjaň adammyşdyk, hiç golaýyndan baryp bilemizok diýipdirler sahabalaryň birine. Wiý oň ýanyna barmak rahatdyr diýipdir. Şejirek aýatlary okydaň baryň diýipdir, kepläp-de bilmez diýipdir, baryp golaýynda oturybermelidir diýipdir. Atyň üstünde bir wagt düýemi atly barýaka Hezreti Omar birişi aýatlary okypdyr. Hezreti Omar atdan ýykylyp, bihuş bolup, bir aýlap meriz bolup ýatypdyr. Şi aýady atyň üstünde eşidip ýykylyp, göterip bilmän, narahat bolup, Hudaý bizde şu günde düşerismikam, düşmerismikam? Hudaý bizi azaby jähennemden sakla diýip. Ynha, ol bu, bu gürrüňler gulagyna barmaýan adam, bu gürrüňler oýun tutunýan adam, Kurany Kerimiň özi şa, Weýlül likulli humezetil lümeze, masgara etýän adama jähennem boldy diýýär. Ol ozaldan, uzakdan gelýän zat ol. Masgara etýän, oýun etýän, bu aýatlary, Kurany Kerimi, Allaň Kelamyny we aňsatjyk, rahatjyk aýtýar, kafir bolsam bolup galaýyn, hä näme boldy maňa diýýär. Habary ýok bu dünýede Hudaýtagala sogap iş etseň-de saňa güýç berýär, akyl berýär, zereňlik berýär, günä iş etseň-de saňa güýç berýär, hakyl berýär, zereňlik berýär. Bir adam, ozal bilýän zadyňyz, bir adam guýy gazýar, suw çykarjak bolup musulmanlara, bir adam guýy gazýar, halky çukura gaçjak bolup, halky tälä oklajak bolup, halky çukura gaçyryp öldürjek bolup, Hudaý ikisine-de güýç berýär. Bir adam guýy gazyp dur, halk şoňa gaçsyn diýip, halk ölsün diýip, jübüsindäki puluny alaýyn diýip, Hudaý şoňa güýç berýär, elini doňduryk goýmaýar. Gazyp dur, gazyp dur, näme diýip, halk şo guýa gaçsyn diýip. Emma bir musulman adam guýy gazýar, suw çykaraýyn, musulmanlar haýyrlansyn diýip, Hudaý ikisine-de güýç berýär oň. Emma günäkär, Hany maňa näme boldy diýip dur, näme bolmaga, bu dünýe darul jeza dä, bu taýy amal edilýändir. Jeza beýlesi. Ony Elhakumut-tekasur-da-da aýtýar.

Pygambaryň sahabalary Pygambarymyzdan gowy zatlary, sogaply zatlary sorardylar. Emme men şi biderek zatlary sorardym, gaçjak bolup, üstüme çam, şi biderek zatla näme-näme diýerdim. Tä şo biderek zatlardan gaçar ýaly. Şol Huzaýfe aýdýar, bizden çürim bir derman kep aýtypdyr. La ýa'tiýanna alan-nasi zamanun la ýanju fihi illa men da'a du'a'al gariq, Rawahul Beýhaki. Bir zaman geler diýipdir, elbetde biziň zamanymyz. Ýaňy görüp eşitdiňiz bir topar zady. Şo zamanda hemme kişt jähenneme girer diýipdir. Meger bir adam ýeke. Keşdi döwülip, suwuň içinde gark bolup bir tagta ýabşan adam, Jan Hudaý, jan Hudaý, jan Hudaý diýip nagat doga eder. Şojere kän doga etýän adam Hudaýyň gaharyna düşmedi, ondan başga şemmeş äpet, fitnäň içine girdi gitdi diýipdir. Kän doga edäýli. Fakat kän doga edäýli. Fakat doga edin. Güni bir gaýtar doga etseňizde bir hepdäň içinde ýedi gaýtar doga bolýar. Hudaý Taala kabul eder ahim. O hökmänle kabul ederin diýipdir. Iman diläp dukan Hudaý berjek däl diýermi? Hudaýa maňa jennet ber, Hudaý maňa rahmat ber, Hudaý meni imandan aýyrma. Şo dogany güni bir edip.

O hem öwlüýalaň biri aýtdyr, Eý, betbagt, seň biliň näme döwdi? diýipdir. Meň bilim döwen zat diýipdir, şu musulmanlar, Hudaý-a, men ahyr dem iman menen dünýeden geçeýin diýäýeli, meň hemme zähmetlem hiç bolýar diýipdir. Şo kepleri men dargatýar diýipdir. Aňsatjak, Hudaý-a, bizi imandan aýyrma. Bir garry zenana bir wagt dünýeden geçjek bolup durdy. Hüjrä oglumy agtygy bir zady geldi. Ahunjalla ýetiň, ejem aýryljak bolýar. Näçe ahun bolup bardyk. Gadym zenany özde bisowat heleýşa. Zatly bilen-ä, şaýt bir çarwada ýaşan bolsun. Pahyr ahyrky deminde, Hudaýa iman! Hudaýa iman! Hudaýa iman! Pahyr şony kepleýär-de. Şymaky önüp-ösüp beren şekepe aýdarmy? Düşümli, bilimli, täsilkär-de, ýa haryçda okypdyr, ýa ýurtda okypdyr, ýa halky daruhana iberip gurs täjwiz edip duran, ýa her lahazdan ökde adam, her haýsy bolsun, şekepe Hudaýa iman! Hudaýa iman! Beýin rahaty geler.

Hudaýa men iman etmegiňe çenli, dünýä aldanyp, ogul-gyza aldanyp, heleýe aldanyp, äre aldanyp, dosa aldanyp, gyzha-gyz, boçha-boç, gülhä-gülüň içinde, ýa bir azajyk dünýeden zerer çekemde, ýa mamlamda utduramda, kafyrlyk kep aýdyp dünýeden geçämaýyn diýdigi-dä. Tawafani musliman, Hudaýa musulman bolup dünýeden geçeýin. Şu dogany kän ediň. Hulasasy şu boldy, Sahabalaň imanda gaýymdygyny we we bu zamanda entek bolsa seni kafir etjek bolup, imandan çykarjak bolup günbe-gün köpelip barýar. Güne bir gaýtar doga etseň, Hudaýa bizi imandan aýyrma. Goý oglan-uşagyň eşitsin, goý zenanaň eşitsin, goý zenanaň aýtsyn, sen eşit, oglan-uşagyň eşitsin. Goý ol ukan terbiýe et bolsun. Biz hemmämiz bilýämizki, eje-kakamyzyň aýdýan gepi şo. Hudaýa, iman abraýdan aýyrma. Hudaýa, owwal aman, ahyrdem iman diýip, gadym garry türkmeniň müň ýyl bäri, müň üç ýüz ýyl bäri aýdyp gelýän gepi.